Toyota Land Cruiser-iň ýeke-täk duşmany barada. Ýeke-täk duşmanynyň kimdigini bilýärdiňizmi? Asliyetinde Toyota Land Cruiser-iň Land Cruiser bolmagyna sebäp bolan birje maşyn. Toyota Land Cruiser-i birnäçe kompaniýa, birnäçe markalar bilen deňeşdirýärler öz söwdasyny etjek bolup. Toyota Land Cruiser-i şondan başga maşyn bilen Deňeşdireniňe-de degenok. Onda bu maşyn bul iki sanak markanyň duşmançylygy biri-birine. Coca-Cola, Pepsi, Barselona, Real Madrid ýene şoňa meňzeş birnäçe garşydaşlardan has uly. Taryh müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllardan başlanýar we şu günlere çenli çekeleşikli dowam edip gelýär. Bul aýdyljak maglumaty hiç ýerde eşiden dälsiň, eşitmezligiňe mümkin. Şoň üçin şeýle gyzykly maglumatlary diňläsiň gelýän bolsa, laýk basmagy, podpisas etmegi hiç hili ýagdaýda ýadyňyzdan çykaranok. Men bolsa sizi taryha gezelenjek edeýin. Bu maşyn haýsy maşyn diýip pikirlenen bolsaňyz, bu maşyn elbetde Nissan Patrul. Nissan Patrulyň müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllardaky taryhyna gezelenç edeli. Ramennaňyza dakynýaňyz, müň dokuz ýüz kyrk. Ýaponiýa. Bilşimiz ýaly, müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllarda Ýaponiýadaky uruş tamamlanýar, umuman, döwlet derejesinde birazajyk çökgünlik. Ýollar uruşdan soňra ýörär ýaly däl, ýol ýok. Ýaponiýanyň prezidenti öz döwletinde üç sany awtomobil öndüriji kompaniýalara ýüz tutýar. Nähili ýolsuz ýollarda ýöräp boljak, beýigräk, ýukulaglar ýalak bir maşyn çykaryň adamlaram hem amatly bolsun, hemem biziň häzirki köçelerimizde-de sürmäne udobno bolsun diýýärler. Bu kompaniýalar biri Toyota, biri Mitsubishi, elbetde beýlekisem, üçünjisem Nissan. Kompaniýalar ýüz tutýar, ýöne kompaniýalaryň öz derdi özlerine ýetik. Uruşdan soň ýaňy bir aýaga galjak bolup başlan kompaniýalar Ýaponiýaň garyp halky üçin awtomobil öndürmäne özlerinde-de ýagdaý ýok. Şeýlelikde, Amerika gelýär. Amerika Ýaponiýa ýüz tutýar. Amerika bilen Koreýanyň şol döwrede söweşi başlaýar we Amerikanyň waýenleri Ýaponiýa ýüz tutýar. Sebäbi Amerikada maşyn öndüreniňden Ýaponiýa haýyş edip maşyn öndürdeniň amatly bolýardy. Sebäbi söweşde utulan kompaniýalar elbetde iň amatly bahadan seňa maşyn çykaryp berjekdi. Şeýlelikde tender gurnalýar. Üç sany awtomobil kompaniýalary tendere gatnaşýar we tenderde hödürlenýän awtomobiller Amerikanyň Jeep kysymly awtomobillerine meňzeşräk bolan täze bir dizaýnly Mitsubishi tendere özüniň maşynlaryny hödürläp ýetişenok, netijede Toyota we Nissan galýar. Toyota özüniň Toyota CB atly ýük ulagyny täzeden üýtgedýär, birazajyk amerikanskiý stile geçirýär, birazajyk-da doly derejede amerikanskiý stile geçirýär we Toyota BG atly awtomobili şol BG Land Cruiser-iň ilkinji at, köne atasy diýip atlandyryp bileris, sebäbi BG markasy soňra Land Cruiser-e öwrülip gidýär. Nissanam özüniň maşynyny hödürleýär. Ýöne amerikanskiý stilde däl-de, hakyky ýaponlaň gowy görýän stilinde bir ýapon maşyny diýdirip biljek Jeep kysymly maşyn hödürleýär. Örän uly, örän daýaw, bäş metrlik şol döwrüň, umuman şol döwürde ýetmiş at güýçli üç üç skorusly bir maşyn hödürleýär. Ýöne Amerika ýaponskiý dizaýn diýip Toyota-nyň maşynyny saýlaýar. Tenderda ýeňiji bolan Toyota markasy Nissan markasynyň üstünden gülýär. Ýöne indiki boljak bir zatlardan Toyota-nyň hiç hilerde-de habary ýokdy. Toyota tenderda ýeňiji bolanam bolsa, Ýaponiýanyň öz halky üçin ýüzi gara diýip tanalýar şol döwürlerde, sebäbi Ýaponiýada millet söýgüsi uludy we özüniň millet söýgüsini hiç zada çalyşmaly däl diýen düşünjeler bardy. Nissanam özüniň Ýapon köne medeniýet söýgüsini ýatdan çykarmady we şol söýgi boýunça özüniň maşynyny çykardy. Elbetde, tenderde ýeňiji bolmadygam bolsa, Ýaponiýanyň halky üçin örän gyzykly bolan, örän isleg bildiriji bir awtomobil modelini öndürdi. Şol öndürilen modeliň ady dört Z ýetmiş Ol döwürlerde şonýa W ýetmiş näme näme ady bilen Nissan maşynlary çykarýardy. O modelem häzirki Nissan Patrol modeliniň atasy. Umuman bu ýerde diýjek bolýan zadym, tendere gatnaşyp Toyota Amerikanyň, Amerikanyň woýenni sistemalarynyň ünsüni çekdi. A tenderde ýeňiliş, ýeňilenem bolsa, Nissan halkyň söýgüsine garandy. Şeýlelikde, Toyota-ra woýenni maşynlary çykaryp başlady, Nissanam bolsa özüniň raýatlar üçin maşynlaryny çykaryp başlady. Netijede girdeji gazanýan Nissan boldy, sebäbi ýurduň içinde hemme zada Nissan-yň şo modeli ulanyp başladylar. Požarnyý, ýene şoňa meňzeş poliseýskiý maşynlarda, tiz kömegiň maşynlarynda şo ýyllarda iş tehnika, fermalar we döwletiň arasyndaky, garaz, awtoulag ulanmaly ýeriniň hemmesinde Nissan-yň dört we ýetmiş model ulanyldy. Şeýlelikde, bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýyllardan başlap öndürilip başlan Nissan dört we ýetmiş, şoňa Nissan Patrol diýäýeli, sebäbi wagtyň geçmegi bilen Nissan Patrol adyna eýe bolýar. Bir müň dokuz ýüz elli bäşinji ýyla gelende birazjyk daşky keşbini üýtgedilýär we at güýjüni güýçlendirilýär. Öň ýetmiş bäş at güýji bilen öndürildi, häzir togsan bäş at güýjüne çenli motor täzeden işlenilýär. Ýyl geldi, müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda Nissan modeli Nissan Patrol ady bilen üýtgedildi. Sebäbi Ýaponiýanyň içinde Ýaponiýanyň halkynyň we waýenneleriniň söýgüsini gazananlygy üçin ähli polisiýa edaralar, serhetler, ähli ýerlerde şol maşyn ulanylýanlygy üçin ady patrul diýip üýtgedildi. Patrul granissany goraýan nobatçy, awtoulag nobatçy diýen manyny berýär. Şonuň üçin hem patrul adyna üýtgedildi. Şeýlelikde, patrul özüniň täze önümçiligi bilen müň dokuz ýüz elli sekizinji ýyla Nissan Patrol dört çeker, ýagny polny priwod, täze güýç, täze bir dizaýn bilen, umuman seretseň, poliseýskilaň maşynyna meňzäp duran. Toyota Land Cruiser öz söwdasyny doly derejede Amerika eýeläp başlady. Amerikanyň şol döwürlerdäki üç ýüz elli million sanyk ilaty bilen Toyota Land Cruiser-i suw içen ýaly içýärdiler, umuman, gaty kän satyn alýardylar. Nissan Patrulam indi onça söwda edesi gelýär, oturyp pikirlenýär. Biz Amerikara satuw edibilmeris, Amerika bilen kän bir aramyz ýok diýýär. Ýekeje arasy bar zat, olam Toyota. Onda Nissan markanyň başlygy şeýle diýýär, Amerikada näçe ilatla? Üç ýüz elli million, şo töwerek. Onda soraýar, bolýa Amerika däldiýä, biziň goňşymyzda näçe sanak ilat bar diýä. Goňşusy bolsa, elbetde, Hindistan. Şol döwürlerde Hindistanda diňe hasaba alnan hindistanly diýlip hasaba alnan adam, ýaşa ilat bir milliard ilatdy, hasaba alynmadyklaram Başdy şonça ba diýip hasaplanýardy. Şu ýerde Nissan Patrul pikirlenýär, biz Amerika satjak bolup kösenip ýörmäli, eger-de Hindistanyň söýgüsini gazansak, Amerikadan iki esse söwda ederis diýýär we Janga, Janga Nissan Patrul ady bilen Hindistana täze bir model hödürledi, birazajyk üýtgedilen we bahalaram amatly ýagdaýa geçirilen täze Nissanyň modeli. Garaz, çaga kak Ýokarda uçuşýan Nissan modelleri polisiýaň maşynlary bar, şolar Nissanyň Janga diýlen modelidir. Toyota Land Cruiser modellerini Amerika ýerleşdirýänçä Nissan öndürip ýetişenokdy. Öň maşyn çykarmaka Hindistan satyn alyp durdy. Nissan Indiýa söwda edip otyr, Toyota-da ýene bir ýurda söwda edesi gelýär we oturyp pikirlenýär. Awstraliýa materigine özümiziň maşynlarymyzy satsak nähilek bolar diýip özüniň bäş-on sanjak Land Cruiser modelini Awstraliýa eltýär. Görseler eýýäm Awstraliýada Nissan Patrol G altmyş modeli doly hiç zat münenok diňe Nissan Patrol J altmyş münülýär. Ýene-de söwdada bir ädim, bir günjük gijä galdy diýilýär-ä, şon ýaly bir ädim gijä galýar. Nissan-yň Awstraliýa söwdasy barada şeýle bir gyzykly taryh bar. Bu geň galryjy taryh müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýylda başlady. Müň dokuz ýüz altmyş ikinji ýyl. Awstraliýada ýer öwreniji alym Regis Prigo, Regis Prigo özüniň maşgalasy, aýaly we iki sany çagasy bilen Nissan Patrol, şol döwürlerde Hindistanda örän köp isleg bildirýär we hiç haçan eýesini ýolda goýanok diýlen sözlere ynanyp özem Nissan Patrol münýärdi we Biler bolsaňyz Awstraliýada dünýäniň iň howply çölleriniň biri bar. Çöl Sipson çöli diýip atlandyrylýar. Bul çölde her biri on bäş, otuz metre barabar bolan çäge beýiklikleri bar we bu çägeler şemal sebäpli o ýerden bu ýere göçýär. Bir ýüz ýetmiş müň kilometr, umuman daş-töweregiň meýdany bir ýüz ýetmiş müň kilometr bolan örän ullakan çöl we bu çöl durman eýläk-beýläk göçýär. Bu çöl howply. Çölde ýalňyşrak hereket edäýseň, sorýan ýerleri bar. Batgalyk ýerlerem sorýar, çägelik ýerlerem sorýar. Umuman, haýsydyr bir maşyny ýa-da haýsydyr bir zady umuman üstüni gömýän derejede çägelik. Şol çölüň içinden geçip gitjek we bul çölüň ýaşaýjylaryny öwrenjek diýen höwesini öz ýüregine düwýär we elbetde öz ýüregine düwýär we elbetde Nissan Patrul maşyny G altmyş modeli bilen şol çölüň Sipsan çölüniň o çetinden o çetine gezelenç edýär we bul taryh gazetlerde, žurnallarda ýazylýar. Garaz, şol çöli geçen dünýäde ilkinji sapar Nissan Patrol bolýar we Awstraliýa umuman şol maşyny almak üçin oçura durýar. Toyota indi bolsa Ýewropa gitmeli, eger-de Ýewropa maşynamy satyp bilsek, biziň söwdamyz ýene-de açylýar diýip planlaryny gurnap Ýewropa barýar, ýene-de gijä galýar. Eýýäm Ýewropada-da Nissan Patrula Nissan Patrula, muny aýdyp bereýin, müň dokuz ýüz segsen üç Ispaniýa, Barselona, Motori Iberico diýen kompaniýany, awtomobil kompaniýasyny Nissan kompaniýasy satyn alýar we Nissan ady bilen däl-de, Ebro ady bilen maşyn çykaryp başlaýar. Örän gowy söwda taktika. Bu ýerde ilki bilen Land Cruiser başlaýar. Toyota Land Cruiser özüniň maşynlaryny Saud Arabystana satyp başlaýar. Şeýlelikde, ýaňy bir söwdasy açylyp başlan Land Cruiser Ýene-de söwdasyny haýalladýar, elbetde, Nissan Patrol. Nissan Patrol Eýran bilen ylalaşyk baglaşýar. Nissan Patrol gönümel Saud Arabystan bilen arasy ýokdy, ýöne Eýran bilen, elbetde, arasy bardy. Eýranda bir müň dokuz ýüz segsen ýedinji ýylda Pars atly awtomobil, umuman, maşyn bejerýän bir zawody satyn alýar. Nissan Patrol Eýranda çykyp başlaýar we Musulman döwletleriň arasyndaky Eýran bilen Saud Arabystanyň arasyndaky doganlyk gatnaşygyndan peýdalanyp, Eýranyň üsti bilen, ýagny Dubaýa söwda, Dubaýa öz maşynlaryny ugradyp başlaýar. Nissan Patrol bu ýerde örän gowy kabul edilýär. Umuman, Saud Arabystanyna Nissanyň öz garaşyşyndanam has gowy söýdüler. Bir güssanak ýaş oglan Nissan Patrol-y satyn alýar we doly derejede modifikasiýaly ýagdaýda üýtgedýär, motory düşürýärler we asyl bar bolan üç ýüz näçe üç ýüz kyrk at güýçli Nissan Patrol-y iki müň at güýjüni hödürleýän Nissan Patrol-a urýarlar we pul goýýarlar. Elbetde, elbetde ol ýerlerde näme çölüň keýpi diýen bir ýaşlaryň söýgüsi bar. Haýsy maşyn çölüň iň beýik depesine çyksa, şoňa pul goýulýardy. Şo netijede-de ýaşlar diňe Nissan Patruly alyp, doly derejede üýtgedip başladylar. Diňe ol däl, soňra bu keýpler umuman aýdaýyn Dubaýyň çyraçy maşynynyň hataryna öwrüldi. Iň gymmat Lamborghini ýene şoňa meňzeş sportiwny maşynlar bilen Nissan Patrol-y ýaryşdyrýardylar we hiç maşyn Nissan Patrol-y ozup bilenokdy. Şeýlelik bilen söwda seret. Indi bu ýerde Kelli işledi. Öňem ady-abraýy bolan Toyota markasy, Nissan markasy söwdada yzda galyrdy. Bu ýerde saňa örän geň galdyryjy sorag. Nissan Ahyrsoňy özüniň maşynlaryny Amerika satyp başlady. Nädip Nissan özüniň maşynlaryny Amerika satyp bildi? Hot-Rulyň Amerikadaky söwdasy barada bilesiňiz gelýän bolsa, dowam diýip ýazmagy ýadyňyzdan çykaraňyz-a, onda indiki wideolarda görüşýänçä, hoş sag boluň!